It-tieni storja jisimha Il-Ħolma ta' Robert. Qiegħed naqra mill-ktieb Stejjer mill-Bosk ta' Patrick Sammut. Il-Ħolma ta' Robert. Robert kien tifel uniku ta' seba' snin. Ta' kuljum qabel ma jorqod kien jagħlaq għajnejh u għal tliet darbiet jesprimi l-akbar xewqa tiegħu, dik li xi darba jirkeb unikornu. Dan kien kreatura fantastika, f'għamla ta' żiemel abjad u bil-ġwienaħ, b'qarn ta' għwali fuq imnieħru. Kemm nixtieq intir fuq unikornu! Kien jirrepeti ta' kuljum Robert qabel ma jorqod. Lejl fost l-oħrajn, Robert inħasad minn dawl qawwi ħafna f'kamartu. Kienet is-saħħara t-tajba, liebsa mantell bajdani li ġiet iżżur lil Robert. Għall-ewwel it-tifel ma riedx jemmen lil għajnejh. Imma meta s-saħħara bdiet tkellmu bi ħlewwa li ma bħalha, ma setax jagħmel mod ieħor ħlief li jemmen. Is-Saħħara t-Tajba qaltlu, Għażiż Robert, jien naf li inti għandek xewqa kbira li tixtieq li ssirlek realtà. Jien nista' ngħinek tasal biex twettaqha. Imma l-ewwel nixtieqek tgħinni f'biċċa xogħol importanti ħafna għalija. Robert talabha tgħidlu xi xtaqithu jagħmel għaliha. Is-saħħara t-tajba kompliet, Hemm xi ħaġa li neħtieġha mill-aktar fis. Din hija vażett li fih għandek issib likwidu aħdar jixgħal. Imma meta tasal għalih, hemm bżonn li tagħmel vjaġġ twil u anki xi ftit perikoluż. Il-vażett jinsab fil-qiegħ ta' toqba fonda u mudlama, bħalma mdallam se jkun il-vjaġġ li se tagħmel. Robert ma kienx tifel beżżiegħ, u bil-ħsieb li jgħin lis-saħħara t-tajba u li jaqta' xewqtu li jirkeb fuq unikornu, qalilha, Ja saħħara tajba! Jiena lest li nagħmel dak li tgħidli u nġiblek il-vażett li semmejtli. Ma' dan il-kliem, is-saħħara t-tajba fehmet lil Robert li kellu jgħaddi minn bosk mudlam, jaqsam xmara, jinżel ġo toqba fonda u jagħmel l-istess u hawn ġej lura. Għal matul il-vjaġġ tagħtu erba' affarijiet bżonjużi, mappa, torċa bil-batteriji, injama speċjali u ħabel. Dawn l-oġġetti kellhom iservu biex iwasslu lil Robert lura d-dar qawwi u sħiħ. L-aħħar ħaġa li s-saħħara t-tajba qalet lil Robert kienet li dak kien vjaġġ li kellu jagħmel f'lejl wieħed, eżattament fil-jum ta' wara l-għada. Hekk kif temmet kliemha, is-Saħħara t-Tajba għebet f'kemm trott salib. F'dak il-jum ta' stennija, Robert kellu l-ħin jipprepara għall-vjaġġ tiegħu. Sab basket li seta' jżommu fuq spallejh, Daħħal fih l-oġġetti li kienet tagħtu s-saħħara t-tajba, flimkien m'affarijiet x'jiekol u x'jixrob. Il-lejl mistenni wasal, u Robert ħareġ inkiss inkiss bla ma qajjem lil ħadd. Din avventura li qatt ma kien daħal għaliha qabel, vjaġġ li kellu mill-ħolma mir-realtà fl-istess ħin. Robert kien tgħallem il-mappa bl-amment, tant li ma kellux għalfejn iħares lejha. Beda miexi u miexi sakemm sab il-bosk imsemmi. Fih kien hemm dlam taqtgħu b'sikkina, u għalhekk Robert ħareġ minnufih it-torċ bil-batteriji. Kienet torċ maġika, ladarba d-dawl li tefgħet kien tant qawwi li dawlet parti kbira mill-bosk fejn Robert kien miexi. It-tifel mexa u mexa sakemm beda jisma' bħal ħoss dejjem jitqawwa ta' ilma ġieri. Kienet ix-xmara li semmietlu s-Saħħara t-Tajba u li kien jeħtieġ jaqsam sabiex jasal ħdejn it-toqba li fiha kien hemm il-vażett. Kien issa l-waqt meta Robert ftakar fl-injama speċjali li kellu fil-basket. Ħariġha u għajjat, Dgħajsa! Minnufih l-injama nbidlet f'dgħajsa. Robert rikeb fuqha u din wasslitu n-naħa l-oħra tax-xatt. Imbagħad Robert għajjat, Injama! U d-dgħajsa reġgħet inbidlet f'injama li tefagħha mill-ġdid fil-basket. U Robert reġa' mexa u mexa sakemm fl-aħħar wasal ħdejn it-toqba. Kienet toqba fonda tassew. Huwa ħares 'l isfel u lemaħ bħal tikka xkejkna fil-qiegħ, lewn aħdar jixgħel. F'dak il-waqt Robert ftakar fil-ħabel li kellu fil-basket fuq spallejh U ħarġu. Għall-ewwel il-ħabel deher qasir wisq. Imma meta Robert rabat tarf minnu ma' siġra fil-qrib u tefa' t-tarf l-ieħor fit-toqba, dan beda jitwal u jitwal sakemm it-tifel ma lemaħx aktar tarfu. Robert għamel il-kuraġġ u beda nieżel mal-ħabel sakemm wara ħin li deher twil tassew wasal ħdejn il-vażett mimli bil-likwidu jixgħal lewn aħdar li donnu kien ħaj. It-tifel qabad il-vażett b'attenzjoni kbira, qiegħdu fil-basketta fuq spallejh u reġa' beda tiela' mal-ħabel. Meta Robert laħaq wasal fuq kellu sorpriża li ma stennihiex. Hemm fuq tistennieh, ħdejn tarf it-toqba fonda, kien hemm xwejħa kerha, li għall-ewwel Robert beża' minnha. Imbagħad b'leħen ħelu staqsietu, Ibni, jien mara fqira u xieħa. Għandek ftit ħobż u ilma xi ttini? Robert ma qagħadx jaħsibha darbtejn. Ħareġ mill-basket il-ħobż u l-ilma li kien ipprepara għalih u tahomlna. Meta x-xwejħa trejqet, irringrazzjatu u telqet għal għonq it-triq. Kien hemmhekk meta Robert ftakar li l-vjaġġ tiegħu kien għadu ma spiċċax. Ħall tarf il-ħabel minn mas-siġra u minnufih il-ħabel reġa' qsar sakemm it-tifel ġabru fi ftit dawriet U xeħtu lura fil-basket. Il-vjaġġ lura ma dehrx twil daqs l-ewwel parti tiegħu. Robert kien jaf eżattament minn fejn jgħaddi u x'għandu jagħmel. It-torċa qdietu sewwa matul il-vjaġġ kollu, u l-injama reġgħet inbidlet f'dgħajsa, biex wara li qasem ix-xmara reġgħet ħadet l-għamla ta' njama. Robert irnexxielu jagħmel dan kollu u jirritorna lura f'kamartu qawwi u sħiħ f'lejl wieħed mingħajr ħadd ma nduna bil-ħarba tiegħu. U dan minkejja li bħal donnu kienu għaddew jiem sħaħ. Kif wasal, Leia għamlet bih u daħal jorqod. L-għada, Billejl reġgħet żaritu s-saħħara t-tajba u staqsietu għal vażett mimli bil-likwidu aħdar jixgħel. Tgħidx kemm kien eċitat Robert malli ħareġ mill-basket dak li staqsietu għalih u għaddi jula b'ċertu sodisfazzjon. Is-saħħara t-tajba qegħdet idha l-leminija fuq ras Robert u wiżżitu ħajr għal dak li kien għamel għaliha. U wara qaltlu, Ladarba inti ġibtli dak li ridt, u ladarba kont daqshekk ġeneruż max-xwejħa li ltqajt magħha, inti se tkun tista' tirkeb l-unikornu kull meta trid, matul l-iljieli. Ix-xwejħa kerha, bil-ġuħ u bil-għatx li Robert kien iltaqa' magħha fil-bosk imdallam, Ma kien ħadd ħlief is-saħħara t-tajba. U min jgħin lil ħaddieħor bla ma jippretendi xejn lura, jiġi ppremjat. Minn dak il-lejl 'il quddiem, Robert kien joħroġ spiss dawra fuq l-unikornu. L-annimal abjad u fantastiku kien jifrex ġwinħajh. jinqata' mill-art u kull darba jieħu lil Robert fi rkejjen differenti, imsaħħra u mill-isbaħ. Kull qalb trid oħra, jgħid il-Malti.